Сәлем дуслар! Татар чарт хит парады вакыты бу. Мин Гүзәл Зиядинова, сезне кабат сәламлим. Әлеге чыгарылышыбыз 90 нчы еллар башындагы ретро җырларга багышланыр. 88 нче еллар белән 93 нче еллар арасында, уйлап карасаң, шактый аз вакыт кебек. Әмма нәкъ менә шул берничә ел татар эстрадасына көчле, моңлы, җырлары әле дә яратып тыңлана торган, алай гына да түгел, татар сәхнәсенең мэтрларыннан саналучы җырчылар бүләк иткән вакыт. Татар җыр сәнгате күгендә үз якты йолдызларын кабыза алган көчле җырчыларыбызны барлап, алар турында кызыклы мәгълүмат җиткереп, матур, мәгънәле җырлар тыңларбыз. Башлыйк!

Кечкенә малайның сәләтен белеп, аны Казаннан килеп, сәләтле балалар интернатына да чакыралар. Ләкин әти-әнисе баланы кызганып җибәрмәскә була. Музыка өлкәсендә беренче төпле белемен Лениногорск музыка училищесыннан башлаган Фирзәр Мортазин беренче җырын 1975 нче елда ук яза. Үз вакытында көненә илле сигезәр концерт куйган, стадионнар җыйган җырчының бүген Илдар Юзиев сүзләренә үзе музыка язып, үзе башкарган Хуш инде җырын тыңларбыз. Инде.

Рәсмеңне күңлемә алыймчы 1989 елда татар җыры конкурсы уза. Менә шул бәйгедә Башкортстаннан килгән 29 яшьлек егет икенче урынны алган Салават Фәтхетдинов татар эстрадасын чын мәгънәсендә таң калдыра. Аның тавышын тыңлаудан бер кайчан да туеп булмый дип сөйли ул чакларда сәхнә тоткан җырчы Фирдәр Мортазин һәм Салаватка үзе дә җырлар язарга тотына ул. Сәхнәгә яңа көчле агым булып кергән Салаватның иҗаты, елдан-ел үсеп, халык мәхәббәтен бер мизгелдә яулап алып, инде 30 елдан артык татар милләтенең чын горурлыгыннан санала ул. Татар эстрадасы дигәндә, татар халкы гына түгел, хәтта башка милләт вәкилләре дә Салават исемен телгә ала. Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты, Россиянең ат казанган артисты, профессор, мөгаллим, татар җыры өлкәсендәге магикан Салават ул. Ә бүген без аның сәхнәдә иң беренче җырларыннан саналган Урсал тауны тыңларбыз.
Тауда дип ятала, аның авторлары, Әлмәт композиторы Рәис Нәгыймов, ә сүзләрен шагыйрә Клара Булатова язган.

Сиксәненче еллар ахыры, туксанынчы еллар башында татар сәхнәсенә аяк басуы белән шулай ук якты йолдыз булып балкый башлаган, халык мәхәббәтен яулаган Айдар Галимов. Хәзер Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты исемен йөртүче җырчының иҗат юлы 1989 елдан Башкорт АССРның 70 еллыгына багышланган радиоконкурста лауреат исемен алудан башланып китә. Туксанынчы елда Туймазы шәһәрендә Татар җыры конкурсының дипломанты исемен ала. Соңрак, 90 нчы, 93 нчы елларда ул Азамат вокаль-инструменталь ансамблендә вокалист булып эшли, ә инде 93 нчы елда Айдар Галимов үз җитәкчелегендәге Айдар эстрада студиясен оештыра. Аның профессиональ сәхнәдәге дебюты, соңрак зур популярлык һәм тыңлаучылар мәхәббәтен яулаган Моңнар кайтсын авылга җырыннан башлана.

Аны Россия йолдызы, җырчы Пугачева белән бер урынга куеп бәялиләр. Әгәр Алла Борисовна Россия эстрадасы примадоннасы булса, Татарстан һәм Башкортстанның халык артисты Хәния Фәрхи халык күңелендә татар һәм башкорт эстрадалары примадоннасы булып саклана. Җырчының беренче профессиясе текстиль предприятиесендә тупас әзерләнгән, катмаган калын җеп әзерләүче кеше була ул. Мәскәүнең текстиль училищесында укыганда, параллель рәвештә музыкаль училищега укырга керә һәм Пянецк исемендәге рус хорында җырлый. Мәскәүгә килгән татар артистлары белән очрашуларның берсендә ул татар җырын башкара, ә тамашачылар арасында шул җырның авторы, шагыйрь Гәрәй Рәхим була. Хәния, Казанга кил, син бик талантлы кыз, дип, шагыйрь кызның күңеленә өмет чаткысы салып, аның алдагы иҗат карьерасына юл күрсәтүче булып чыга. Хәния апаның сәхнәдә профессиональ җырчы буларак чыгышы үзен бәйрәм ансамбленә эшкә чакыру белән башлана. Хәния Фәрхинең арабыздан китүе татар җыр сәнгате, татар халкы өчен чын мәгънәсендә зур югалту була. Җырчының бай иҗаты, җырлары халык күңелендә мәңге саклана. Хәния апаны йолдыз иткән җырларның берсе, ул үзе язган Сагынам сине, Питрәч җырын тыңлыйк.

Татарстанның Питрәч районы Татар Казысы авылында туып үскән, хәзер инде Татарстанның ат казанган артисты, композитор, меңгә якын популяр җырлар авторы, Россия авторлык җәмгыяте РАОның Татарстан буенча җитәкчесе Зөфәр Хәйретдинов үзе дә, аның туганнары да аны җырчы булыр дип уйламаган. Мәктәпне тәмамлагач, Казан төзелеш инженер институтында белем ала. Менә шул студент елларында иҗатка тартыла башлый ул.

Ә без Зөфәр Хәйретдиновның 90 нчы еллар башында башкарган җырларының берсе, Ишкәкче җырын тыңлыйк.

Татарстанның атказанган артисты Гөлдания Хәйруллина туганнарының үзе турында Телең ачылганчы ук җырлый идең инде син дип сөйләүләре белән уртаклаша. Җыр моңа гашыйк булган гаиләдә туып үссә дә, бала чакта җырчы булырга һич кенә дә хыялланмаган Гөлдания апа. Күп кенә артистлар кебек сәнгатькә урау юллар аша килә ул. Мәктәптән соң Казанда фрезерчы һөнәр үзләштереп, заводта эшли. Станок тавышына кушылып, әй, җырлый идем, дип искә ала ул. Башта заводта оештырылган вокаль-инструменталь ансамбльдә чыгыш ясаса, соңрак Ленин исемендәге мәдәният йортына килә Гөлдания ханым. Нәкъ менә шунда эшкә яңа гына килгән Рөстәм Хайруллин исемле баянчы булачак ире белән таныша. Халык арасында зур популярлык яулаган Гөлдания Хайруллинаның иҗаты ире Рөстәм Хайруллин язган Бәллүр чишмә җыры белән башланып китә. Тыңлыйбыз.

Соңрак Казан дәүләт консерваториясен тәмамлый. Әле академиядә укыган чагында ук Зөфәр абый, 1986 ел иде ул, Иделкәем дигән татар җыр ансамбле артисты була. Ә ул елларда ансамбльдәге солистка академия студенткасы Зәйнәб Фәрхетдинова иде. Тагын ике елдан татар сәхнәсендә матур иҗади дуэт, җырлы гаилә чыгыш ясый башлый. Ә хәзер без Зөфәр Билаловның үзен тыңлыйк.

Янды уттай бер дә сүнмәде.
Зәйнәп Фәрхетдинова татар дөньясының сәнгать күгендә үз йолдызын кабызган җырчы. 80 нче елларда Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать академиясендә белем ала ул, соңрак Иделкәем дигән татар җыр ансамбле солисткасы була. Аның кабатланмас матур тавышын һич кенә дә онытып та, башкалар белән бутап та булмый.

Күп кенә башка артистларныкы кебек үк, ул да иҗатка урау юллар аша, гомумән, башка өлкә белгечлегенә укыганнан соң килә. Яшь Габделфәт Казанның архитектура һәм төзелеш институтында белем ала, төзелеш өлкәсендә дә эшли, Спартак аяк киеме тегү фабрикасында баш мастер була, шулай ук Горгаз оешмасында бишенче разрядлы слесарь һөнәрен дә үзләштерә ул. Әмма әлеге һөнәрнәрнең берсенә дә күңеле ятмый җырчының. Иҗатка ничек килгән икән, дисезме? Үз вакытында, әле авылда яшәгәндә үк Габделфәтне гармунчы буларак беләләр. Казанда төрле һөнәрләр аша үзен эзләгән артист бервакыт, баянчылар түгәрәген эзләп, Сара Садыкова хорына да килә. Ә анда, аны тыңлаганнан соң, Җырларга кирәк сиңа, дигән карар чыгаралар. Һәм беркөнне, тәвәккәлләп, булачак җырчы Илһам Шакиров янына филармониягә килә. Ә Илһам абый аны иҗатка фатыйхасын бирә. Менә шул рәвешле татар эстрадасында Гаделфәт Сафин дигән йолдыз туа. Җырчыга чын мәгънәсендә популярлык китергән җыр Ак күлмәгем булды. Тыңлыйбыз.

Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең эстрада бүлегендә эшли. Ә 1989 нчы елда Татар җыры халыкара фестиваль-конкурсында беренче урынга лаек була ул. Соңрак ул Асаф җыр театрының сәнгать җитәкчесе дә, солист-вокалисты да була. Коллективы белән Россиянең генә түгел, чит илләрдә дә уңышлы чыгыш ясый ул. Асаф Вәлиев башкаруында сезгә бүген кайсы җырны тәкъдим итербез икән?

Дуслар, татар чартның бу чыгарылышы 80-нче еллар ахыры, 90-нчы еллар башында татар эстрадасы сәхнәсендә яшендәй килеп кергән, үз урыннарын тапкан, һәрберсе дә кабатланмас тавышка, моңга ия көчле җырчыларыбыз турында булды. Алга таба да татар чарт, татар халкының җыр сәнгатендә асыл ташлардай сакланган ретро җырларны да, яңа заманчалары турында да сөйләячәк. Ә сез фикерләрегезне комментарий итеп язып калдыра яисә директка юллый аласыз. Татар чарт киңлекләрендә яңа очрашуларга кадәр, дуслар!